Diolch i'r Santes Dwynwen, bellach mae yna ddolen gyswllt rhwng Llanlwyn yn Sir Fôn a Llanystumdwy. A'r ddolen gydiol ydi Tyn Llan. Oherwydd Tyn Llan, lle ganwyd ac y magwyd Wil Sam ac Elise Gwyn Jones, Tyn Llan ydi cartra Gwasg y Moresg. A Gwasg y Moresg sydd yn gwneud cardiau Dwynwen. Ac yn disgwyl amdanon ni, mae Ellis Gwyn Jones. Ellis Gwyn Jones, pan ofynnodd Vera Williams a criw Bangor i chi i wneud cardiau dwynwen, pa weledigaeth gawsoch chi? Wel, mae hi yn draddodiad yn Wasg y Mores, mae ar y Gwasg ifanc ydy hi, gael cynifer o bobl ifanc ag sy'n bosib i gynllunio y cardiau ac ati. Ac felly, digon naturiol oedd meddwl yn yr adran Gelfyddyd yn Ysgol Ramadeg Pwllheli am osod y gwaith ger ei bron nhw. Wedyn mi gawson ni amryw gynigion fel petai i mewn ar gyfer dathlu'r ŵyl, Dwynwen, ond dwi'n meddwl mai cerdyn gin Gareth Roberts a dau gerdyn gan Cara Chase oedd y rhai mwya' addas ar gyfer y gwaith. A oedd gennyn nhw ddipyn o brofiad yn y math 'ma o beth? O oedd, mae Gareth yn gweithio mewn leino, wrth gwrs, peth sy'n uniongyrchol, yn rhad i argraffu, ac yn effeithiol, mae o eisoes wedi ennill gwobr gyntaf drwy Gymru am wneud tirlun mawr mewn leino, ac gan fod o yn medru gweithio mor fel hyn, mor rhwydd, wel, mi nath o gael ei efaid allan yn y cyfrwng yma. Beth am Cara? Wedyn, Cara, mae hi yn gweithio efo, yn yr achos yma, efo papur a siswrn yn torri'r gwaith allan, a gwaith go fodern yni hi, ac wrth gwrs cyfeirio y mae charddiau hi at y math o gynllunio sy'n mynd ymlaen heddiw, ac oeddan ni'n meddwl base o'n beth reit ddramatig bod yr hen ŵyl fel hyn yn cael ei chysylltu efo idiom yn dyddiau ni. Wel, ga i eiro nhw rwan, de? Gareth, pan ar yr athro ofyn i chi wneud cardiau, Pa syniadau ddoth gynta i chi? Wel i ddechrau oedden ni'm isio cerdyn doniol, oedden ni isio wbath gweddol ddifrif de. O ia, pam oeddech chi isio hynny? Wel wbath difrif ydi gyrru cerdyn i 'ych cariad de. O, 'dach chi'n teimlo hynny?
Yndw. Ia, wel mae'n debyg bod chi'n iawn yn diwadd de. Ond nawr, mae'r math o gerdyn 'dach chi'n gynllunio, dynas Efo un hanner i gwynab hi yn dywyll, a'r hanner arall yn wyn, 'de? A'r gwynab ddim yn naturiol. Pam o' chi'n dewis hyn? Wel, Santas o Sir Fôn odd y dwynwen o'i enw, 'de? A dwi me'wl bo' 'na neb 'di gweld hi, felly o'n i'n trio portreadu dynas annaturiol wrth drio neud y cardyn 'ma. Rhaid dim rywun naturiol on' ma' rywun yn arfar weld hi. Ia, a pam hynny?
Wel, fuon ni'n neud yy dau ne' dri o gardia' a Wel dynas naturiol, mae'n chwe mae'n siwto'r peth lle da. Ond eisiau ni dynas yma yn y naturiol, y gwynaf i gyd. Er mwyn eitha ni o'r byd felly? Ie. Yeah.
All right. Wel rwan, Cara, Cara Chase, gair enw da iawn te at y pwrpas yma. Cara, mae'ch dull chi ydy mewn patrymau a symbolau. Pam da chi'n dewis y math yna o ddull? Wel yym o'n i isio gwneud hefo symbolau sy'n yym perthyn i gw- i ŵyl y cariadon achos o'n i isio creu rhywbeth oedd yym dach chi'm yn gweld fel arfer chi. Rhywbeth newydd chi'ch hun sy' 'di gwneud. Ond dach chi'n meddwl bod gennoch chi fwy o sgôp i fod yn chi'ch hun wrth wneud symbolau? Byddwch chi yn gwneud arlunio fel arall byddwch? Bydda.

O, Misus Mair Gwyn Jones, chi sydd yn edrach fwya ar ochor busnas y Gwasg Ymmoresg, ynde? Ie. O, rwan, sut ma' cardia Dwynwen wedi mynd? Wel, cyn belled ag y gwn i, ma' nw 'di mynd yn dda iawn. Da ni 'di clwad am rai o golega prifysgol Cymru yn gwerthu rhai, ac yn eu prynu nhw. A dan ni 'di clywed hefyd fod 'na rai o tu hwnt i'r ffin, fel petai, yy wedi cael rhai rhai o Rydychen er enghraifft. Dwi wedi clywed hefyd fod 'na rai o Lanast dim dwi 'di prynu rhai a phobol o Baris.
Faint ar chi argraffu? Dwy fil i gyd. Meddwl yy leni beth bynnag, argraffu dim ond dwy fil i weld sut byddan nhw'n mynd. Ia fel... Hon oedd y flwyddyn gynta ynte i ddathlu rhywun. Ddim rhy optimistig 'leni felly, ia? Na, chi ddim am 'leni. Nawr, ar yr ochr lenyddol, 'dach chi'n edrych ar ôl pethau yn ogystal â busnes, de? Ia. A chi biau'r penillion sydd yn y cardiau, all right? Wel, fi ddewisodd yr hen benillion, yr hen benillion traddodiadol, wrth gwrs. Dwi'n meddwl bod nhw yn gweddu'r math yma o gerdyn. Yy, ma' 'na rai, wrth gwrs, yn sôn am serch, gymaint ohonyn nhw, ac felly o'n i'n meddwl bod rhyw ddwy linell fel 'Miro Finc' ar bapur tenau, Ac caiff seliau fach eu sarnau, fel hunanaddas.
A dyma, ni fydd hyn ond profi'n union fod môr o serch o fewn fy nghalon. Ac ar y cerdyn a'r enw Dwynwen arno, hardd y nos yw gwenau'r lleuad, harddach ydyw grudd fy nghariad. Ie, wel, gobeithio geith hwnna i neges adra, ynde? Wrth gwrs, a dyma chi Rola, a wyt ti yn fy ngharu i, fel rwyf i'n dy garu di? Ie, mi alla hwnna fod yn ngwestiwn cas, Mair, de.
Mi alla, wrth gwrs.
Wel, pob llwyddiant i'r peth beth bynnag a diolch fawr chi.